बढ़िया बढ़िया कॉमेडी वीडियो सब सबसे पहले देखवा के लेल सब्सक्राइब करी यूट्यूब चैनल अमन रूप संगे बेल आइकॉन पर से क्लिक करी हे जितमान बाबा नीक से धिया पुता राखने रहियो नीक करैत रहियो खरजितिया लगल छै कोनो भाँसँ पार लगा दियो हमरा तऽ हमरा आब आब बुढ़िया तऽ तहन फनफनाइ छलै आ एखने आब बुढ़िया तऽ डाउन भए गेल एखन देखबो नहि करै छै कतऽ छै नहि छै चाल भाँज नहि देखै छै आ के एतै झिंगा पत्ता तोड़ै लए के एतै तुलसी पात तोड़ै लए आ बूढ़ पुरान भेलै की करतै बुढ़िया सकैत छै थोड़ी खाइ छै तऽ सकै छै बाजै लए भूकै लए देवताके बाल बच्चाके नीकसँ करना रहियै हे जी पान बाबा

हे चितमान बा सबके सौंसे दुनियामे तोरा खातिर सब धतपरन दए देने छै कोइ जितिया नहि करै छै से बात नहि छै सब करै छै आ ओकरा सबके पार लगाइ हो जे तोहर नाम नहि बिसरै छी गच्चा भए गेलै पतो तोड़ल तुलसी पात तोड़लियै जाइ छियै मैयाके देखबै कहबै नहै लए जाइ लए पोखरि

जितिया पाबनि छियै घरवलाके बेटाके बेटीके मरै यन्त्र जे भए छै प पानि बगैर प्राणो जे छूटैत रहै छै ताहि परमे पानिओ तक नहि ओकरा एकटा एनाके करचिया दाँतमे हेतो कर आ एगो एनाके कभी जे खैरका करबै सेहो तक सेहो नहि तऽ बड़ नेम टेम करऽ पड़ै छी बड़ी एकदम जितमान बाबा पार मगर लगबै छै, कोन ओकरा केना सुइ बाबा- गेलो परान के ने मगर ओ परान नहि लै छी माँ उ जांचत रहै छी उ जाचना में क दै छै अच्छा गोर लगे छी हे जितमान बा हम हे जाके जितमान रुपया बा। हमरा कटा देब जेना हमर हमर बेटी बेटा के नीक करिया हमर बेटी के नीक करिया हमर घरवाला के नीक करिया हमर हमर सास के नीक करिया हमर छोटकी के नीक करिया छोटकी बेटी के नीक करिया आ सौंसे दुनिया के करिया आ हम देखै छी हे जितवान घूमे घी बाबा सकरा के एहन सबके बुद्धि दिअ हो जितवान बाबा जितिया तऽ करै छिअ घर वाला के समांग दिअ बेटा बेटी के समांग दिअ हमरा पोती के समांग दिअ आ नीक जकाँ सारे समाज के समांग दिअ नीक जकाँ रखिअ हो जितवा पार ओकरा नहि सकल

बुझा भूख न गल छै ना तो कथी कथी के पता खा ले छै झिंगा पता नहीं के अब बूढ़ भए गेलै तऽ कहाँ जुगाड़ ना हेतै? भूख सो कएटा पता ले लिअ बाबू क्या का बच्चा रहे छै जिया का बच्चा रहा बच्चे ने मैया हाँ। ओते गइन के तोड़ लिए ले ले जाओ तऽ सबै सकल जाओ मैया के रोज में बेसी नहीं नहाबी जाओ हाँ पाँच भेले ना हाँ एक दुई तीन चार पाँच हाँ दस टा भेल भेलै ने चलो ना चलो ना कॉले पर में हेबै गौ बा मैया पकड़ जेते आते निक लगते लहाय ल ऐसो कॉले पर चलू ना ले चल हम कहै छी त हम कथी करब चल हाँ हाँ चल चल मैया

नीचे छै देखली ना हां देखली कहां के चढ़ै छै देखली ना करो सा हम करो सजा लो हई जमा एलियन आम के देखलिया हां पबनी जितिया करना चाहिए बोलिया आ फर्स्टे दिन छिए आ दू दिन आ सह पड़ते आ धूप प्यास नहीं लागत और के करम जितिया जितिया नहीं छोड़े छी

जितवाहन बाबाके अहाँ सबके रौदमे नहि जाएब हमरा सबके ठण्डा ठण्डीमे रहब अहूँ सबके नहि जाएब अहाँ सबके जितवाहन बाबापर एकदम ध्यान देबै नहि भूख नहि पियास कतौ किछु नहि लागत कमेंट करत जितवाहन रहू की? बाबा की कहै छै पार लगाएत कमेंट कमेंट करत करब। रहू।